Okay, so na i just um, dweud sôn chydig bach ynglyn â phwy ydw i. Gwen ydw i a dwi'n gweithio ar gyfer cymorth, cymorth cyntaf Iechyd Meddwl Cymru. Um, Siwmai Heilwen. Um, mae croeso mawr i chi yn ystod hwn, just sesiwn fer ydy hwn ynglyn â um, sydd i oroesi y sefyllfa dyn ni mewn ar hyn o bryd, felly dyn ni gyd mewn sefyllfa lle dyn ni'n ynysu. Um, a mae croeso i chi wrth i ni fynd ymlaen os oes unrhyw sylwadau neu cwestiynau gyda chi, ro'n nhw yn y, yn y blwch sylw um, oddi tan y, y fideo yma, a mae geisio ngorau i ateb y cwestiynau. Felly, ie, yeah, dyn ni wedi bod mewn sefyllfa od nawr am, wel, just y bod uh, blwyddyn hyd yn hyn. A dwi'n gwybod bod na, mae yna ma na pŵl o ole, mae yna obaith just ar y gorwel sydd yn, mae'n teimlo mor hyfryd a dwi'n credu bod um, gan fod y tywydd yn newid nawr, mae, mae pobl yn chyrig mwy positif a mae hynny'n helpu. Ond dyn ni wedi bod mewn lockdown yma ers, uh, be dyn ni, mis ragfyr nawr, o leia. A dwi'n cofio nôl at blwyddyn diwetha ym mis Mawrth, a o'n i'n siarad gyda ffrind am hwn um, yn uh, gynharach yn yr wythnos. A be o'n i'n dweud oedd, yn, pan gyda ni lockdown cyntaf, oedd popeth bach yn... Oedd e bron yn teimlo'n gyffroes, ti'n modd? Oedd, paw, oedd e fel beth sy'n digwydd, beth sy'n mynd ymlaen fan hyn. Ond dwi'n credu wedi'r... Um, be o'n nhw'n galw'r peth na yn ystod mis... Efe tachwedd, efe'r fire break neu rhywbeth. Wedi hynny digwydd, dechreuodd pethau teimlo bach yn od eto, a wedyn erbyn y dolyg oedd pawb wedi cael llon bol a dyn ni mewn lockdown a dyn ni bod mewn lockdown nawr ers o leia dwy fus felly mae'n naturiol dwi'n credu bod pawb wedi llawer ohonon ni wedi dechrau cael digon, fire break, na ni, dyna be oedd, uh, oedd enw'r peth. A fel mae fe'n dweud yn, yn y write-up ar gyfer y, y sgwrs yma, um, yn naturiol, fel, fel bod ei dynol, dyn ni'n greadau um, cymunedol, mae, mae, mae'n bwysig i ni'n gallu siarad y pobl a rannu pethau a um, yeah, mae'n ma, ma, ma rhywbeth, ma rhywbeth bwysig i ni um, i gallu unieithu gyda'n gyda, gilydd. Mae'r sefyllfa yma wedi gwneud hynny'n um, anodd i ni. Dwi'n credu bod ni'n lwcus mewn ffordd bod gyda ni'r uh, pethau sydd gyda ni. So pethau fel hwn, fel um, Dwi'n gallu cyfathrebu gyda ti a dal yn gallu cynnal sesiynau hyfforddi, um, dyna, dyna fy, fy swyddi um, o ddydd i ddydd yw cynnal hyfforddiant iechyd meddwl fel bod pobl yn gwybod sydd i um, cynorthwyo pobl sy'n um, profi anhwylderau neu jyst ddim yn teimlo'n rhy dda. A dwi dal yn gallu neud na oherwydd mae'r technoleg gyda ni i gallu neud hynna. A rhai o'r pethau dwi'n mynd i sôn i chi ynglyn â um, ffyrdd i ymdopi uh, chydig bach mwy os dyn ni'n teimlo chydig yn isel neu'n um, bryderus. falle maen nhw'n swnio fel common sense, ond weithiau mae angen i rywun atgoffa ni, ti'n modd? Tria hwn, mae hwn yn syniad da. Cer nôl at hwn, mae hwn yn syniad da, mae hwn wedi gweithio o'r blaen. Felly, falle bod nhw'n syn swnio'n um, amlwg, ond dyna be fyddai'n trio wneud uh, dros y uh, tua hanner awr, neu 50 munud nesaf. Felly, ie, yeah, yn ôl at y teimlad yna, Dwi'n credu gan fod hi'n naturiol i ni um, moyn gallu cyfathrebu gyda'n gilydd a bod gyda'n gilydd yn gorfforol a dyn ni methu ar hyn o bryd, mae'r ymateb dyn ni'n sy'n dod ohonyn ni um, o peidio gallu wneud hwnna hefyd yn naturiol. mae, dwi ddim am, just o ran um, bod yn saff hefyd, dwi ddim yn bwriadu yn sôn am unrhyw beth rydrwm yn ystod y uh, uh, sesiwn yma, ond just rhag ofyn cadwch eich hunain yn saff os mae fe'n mynd yn, yn ormod, ceri nôl paned a dewch nôl falle um, gei di sgip omlaen ychydig um, ar, ôl i fi, ar, ar ôl i fi orffen. Ond weithiau dyn ni jest yn teimlo'n isel. Nid isel, dai'r sydd gyda ni, dyn ni jest yn cael dyddiau lle mae popeth yn teimlo bach yn ormod neu dyn ni jest yn teimlo'n drist a falle dyn ni'n gwybod pam, falle does dim syniad gyda ni. Mae hynny'n iawn, mae'n iawn i deimlo fel yna, mae, mae dyddiau fel yna'n digwydd. Yr un peth gyda teimlo'n pryderus neu, neu gorbryder. weithiau mae, mae pethau jyst yn teimlo'n gormod, fel o'n i'n gweud, a mae'r pryder yna, mae'r mae, teimladau yna o bod yn... Mae, mae pethau jyst yn ormod i ni. Mae hynny'n naturiol hefyd. A dyw hynny ddim yn meddwl ein bod ni'n profi salwch iechyd. Dwi ddim yn meddwl ein bod ni'n sâl. Yym, yr un peth â weithiau 'dyn ni jyst yn codi yn y bore a 'dyn ni'n teimlo'n blinedig. 'Dyn ni ddim yn sâl, ma' ma' ma' jyst rhywbeth yn mynd ymlaen yym sy'n meddwl bod ni jyst yn cael un o'r un o'r dyddiau 'na. A weithiau 'dyn ni'n cael ychydig ohonyn nhw, weithiau 'dyn ni'n cael wythnosau fel 'na. Hefyd, ma' hynny'n iawn, ma' raid i ni roi caniatâd i'n hunain i i deimlo i beidio teimlo'n iawn trwy'r amser. Mae yna ma na pwysau weithiau i pan, pan... Os mae rhywun yn gofyn i ti ar y stryd, sut ti'n teimlo heddiw? Beth yw'r ymateb? Pob tro. Ie, yeah, dwi'n iawn, ie, yeah, popeth yn iawn. Ond weithiau dwi e ddim. Um, a dwi'n deall pam fod pawb yn neud e, dwi'n neud e'n hunain. Um, mae fe'n, dyn ni ddim moyn rhoi pwysau ar unrhyw un i, i, neu wneud unrhyw un i deimlo'n anghyfforddus. Ond mae rhaid i ni i ni ein hunain um, cydnabod bod weithiau diwrnodau lle dyn ni ddim yn iawn. A mae hynny'n ma hynny iawn yn enwedig yn y sefyllfa um, sydd gyda ni ar hyn o bryd. Felly bydd yn garedig i, i ti, i chi'ch hunain. Rwy'n diolch am y sylw, na i dod nôl at hwnnw mewn munud. Felly, Af i nawr mewn i rai syniadau ynglyn ag ymdopi gydag unrhyw teimladau fel hyn cyn iddyn nhw bod yn dod yn rhywbeth mwy. Dyna'r peth mae pawb yn becso amdano fe ar hyn o bryd yw bod ni'n mynd i gael rhyw epidemig uh, newydd uh, o ran iechyd meddwl. A mae yna berygl o hwnna. Ond mae yna pethau dyn ni'n gallu wneud i geisio i, i, i wneud yn siŵr na fydd hwnnw'n digwydd. Um, just fel pethau sydd sy rhaid i ni wneud yn bersonol, nid pethau mae, mae pobl arall yn gallu wneud i ni. Felly'r pwynt gyntaf sydd gyda fi, ac eto mae'n, dwi'n ymddiheirio os yw hwn yn gwbl amlwg, cadwch mewn cysylltiad. Dwi'n gwybod fel dwi, um, mae ma yna diagnosis gyda fi o um, anhwyldeb ddeuddegwn. a os dwi'n, weithiau os dwi'n cael dyddiau, lle dwi jyst yn teimlo'n isel, dim byd i wneud gyda, gyda bipolar, um, dwi'n becso um, i, i ddweud wrth rhywun, o, dwi'n teimlo bach yn isel heddiw, rhag ofn iddyn nhw meddwl bo fi'n mynd yn sâl, neu rhag ofn i mi falle meddwl fy hun bo fi'n mynd yn sâl. Ond mae'n bwysig iawn bod ni'n cadw'r cysylltiad 'na gyda'n nheulu ni a gyda'n ffrindiau, um, ac i fod yn onest, oherwydd falle bod nhw ddim yn neud falle bod nhw ddim yn teimlo'n iawn chwaith, a os ni'n dweud bod ni'n iawn trwy'r amser, mae yna perygl yna bod pawb yn teimlo, ti'n modd, mae fe, ma fe fel contagion, OK contagion, ie, yeah, dwi'n o'r right, dwi'n iawn, popeth yn iawn. Felly, cadwch mewn cysylltiad, a fel gwedais i jyst nawr, mae, mae pethau'n haws, mwy haws fel na maen nhw wedi bod erioed, dwi'n credu, o ran gallu cadw'n cadw mewn cyswllt gyda pobl. Gall i fod yn help i ni os dyn ni'n ceisio cysylltu. Mae video calls yn rili really dda. Dwi'n wneud nhw gyda ffrindiau fi, gyda nheulu. Dwi'n siŵr bod llawer o bobl yn wneud hynny um, ar hyn o bryd. Pan o'n i'n trafod y sgwrs yma gyda'r um, gyda dyn dwi'n gweithio gyda fe, wedodd e hefyd rhywbeth, felly mae cysylltu'n creadigol um, yn gallu bod yn help hefyd. Mae fe'n wneud pethau gyda'i, uh, gyda'i deulu, fel um, chwarae bingo ar nos weithiau Gwener a um, ni wneud cwiz. Mae nhw'n gallu helpu uh, hefyd, dim problem Heilwen, sori am y, y tech hiccup yna. Um, yeah, maen nhw'n gallu, maen nhw gallu bod yn tipyn bach o hwyl a y teimlad yna o, o pethau yn teimlo bach yn normal, ti'n gwybod bod ni bod popeth, bod pethau fel o'n ni'n neud o'r blaen um, sy'n gallu just normaleiddio'r pethau odd sy'n digwydd ar y funud. Um, cysylltu'n bositif ar grwpiau ar web lyfr, er enghraifft. Nawr, mae, mae fe'n gallu bod bach o minefield, um, dwi'n gwybod y uh, cyfryngau cymdeithasol. A mae, mae pwynt arall gyda fi ar, um, ar, fel sub-pwynt ar y pwynt nesaf sydd gyda fi ynglyn â cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol, pethau fel uh, wet liver a trydar a pethau. Um, Ond maen nhw'n dda, maen nhw'n gallu, maen nhw'n function yna dyn ni'n gallu defnyddio fel y uh, grwpiau yna um, sy'n bositif. Mae'n y cymunedau, dyn ni'n gallu ymuno â nhw. Um, fel, maen nhw, maen nhw, weithiau maen nhw fel fforwm lle ni'n gallu rannu fel dyn ni'n teimlo, neu unrhyw hobïau sydd gyda fi. Dwi'n um, aelod o sawl uh, grŵp cerddorol oherwydd dyna, dyna beth dwi'n dwlu ar nhw. A maen nhw'n cadw fi fynd. Dwi'n gwybod, dwi'n gwybod maen nhw'n swnio bach yn sad, ond dwi'n dwlu ar y fan pages yna lle dwi'n gallu mynd a jyst trafod y cerddoriaeth dwi'n hoffi a'r cerddorwyr dwi'n hoffi. A um, yeah, so maen nhw'n gallu helpu, ond dwi yn deall hefyd bod na bach o technology overload yn, yn mynd ymlaen hefyd, lle dwi'n mynd i uh, sôn am hynny yn, uh, mewn chydig hefyd. Ie, yeah, felly, ond dyn ni'n gallu defnyddio fe uh, fel rhywbeth positif os dyn ni'n Dyna be dyn ni'n ceisio wneud. Un pwynt, pwynt arall, jyst i mynd nôl at teimlo, teimlo'n isel neu teimlo'n bryderus, fel dwedais i, maen nhw'n um, teimladau cwbl naturiol, um, yn enwedig ar y funud. Dwi'n, mae gas gen i'r syniad yma bod rhaid i ni cyfaddef bod ni ddim yn teimlo'n dda. Na, dyn ni'n cyfaddef rhywbeth, dyn ni'n euog ohono fe, dyn ni'n cyfaddef i lladd rhywun, dwi'n gwybod mae hwnna'n extreme, ond, wel, ti ddim yn gwybod. Um, dyn ni ddim, uh, dwi ddim yn credu dylwn ni teimlo yn fel, fel bod ni'n cyfadde o teimlo'n isel neu yn teimlo'n um, pryderus am, am pethau, ti'n modd? Ond dyna'r syniad, mae'r ma, iaith dyn ni'n defnyddio ynghylch iechyd meddwl, mae fe'n ma fe rhywbeth bwysig, felly os ydyn ni'n gallu um, newid y pwyslais yna a just sôn neu dweud wrth rhywun bod ni'n teimlo fel yna. Mae, mae hynny'n ffab. Ie, yeah, mae, mae, mae gyda pawb, sori, mae Hywel newydd uh, dweud bod cerddoriaeth sy'n cadw fe fynd eleni hefyd. Mor drist yw e bod cymaint o, cymaint o'n uh, cerddorwyr ni ar hyn o bryd yn dioddef oherwydd dyn nhw ffili recordio, dyn nhw methu mynd mas i, i gigs a pethau fel yna a mae Mae cerddoriaeth wedi dod o cymaint o hapusrwydd i ni a, a gobaith i ni, um, uh, dwi'n credu, hefyd dros y, dros y blwyddyn diwetha. Pwynt nesaf sydd gyda fi yw um, dysgu i tawelu'n meddwl ni dwi'n gwybod mae ma llawer, mae fel buzzword uh, mindfulness neu um, ymwybyddiaeth ofalgar, ond mae fe'n buzzword am reswm. Mae fe'n hynod, hynod o effeithiol mewn um, stopio pobl teimlo'n isel uh, neu yn, yn mynd yn llai isel um, ac o ran uh, reoli uh, teimladau o orbryder. Um, mae yna canolfan ar gyfer um, mindfulness, un yn, yn Oxford gyda ni ym um, Mhrydain ac un ym um, Mhrifysgol Bangor hefyd a maen nhw'n gwneud loads o ymchwil ar shwd ma' hwn yn helpu bobl ond ma' ma' nhw wedi profi trw trwy eu ymchwil nhw yym bod hynny'n rhywbeth effeithiol. Nid jyst yym nid jyst myfyrio neu neu meditation yw mindfulness gyda llaw. Yym ma' 'na sawl yy techneg 'dyn ni'n gallu defnyddio yym sy ynghlwm â um, ymwybyddiaeth o falgar, pwyslais yw bod ar y pryd, yn y pryd, um, yn yr eiliad, fel dyn ni, mae yna hen dwediad lle mae pobl yn credu bod os ni'n teimlo reisiel, dyn ni'n byw yn y gorffennol, a os ni'n um, os, os ni'n pryderus, dyn ni'n byw rhy bell yn y dyfodol. Felly, mae yna werth yna o um, talu sylw ar, ar, y, ar yr eiliad a ar y foment dyn ni, dyn ni mewn ar hyn o bryd. A just um, cydnabod bod ni'n dyn ni'n saff, mae popeth yn iawn ar hyn o bryd. Does dim rhaid meddwl am fori, does dim rhaid meddwl am wythnos nesa, mis nesa, blwyddyn nesa. Reit nawr, be dyn ni'n gallu wneud nawr ynglyn â fel dyn ni'n teimlo, a os na ffordd i ni'n gallu fel reoli unrhyw um, teimladau sydd gyda ni sydd yn negyddol um, neu'n pryderus. Mae yna llyfr hynod, hynod o dda um, nath newid uh, fy mywyd i, uh, a ddweud y gwir, Mindfulness, na i roi e yn y sylwadau, Mindfulness, Finding Peace in a Frantic World. Sgen i ddim copi yma, oherwydd pob tro dwi'n prynu copi, dwi'n rhoi copi i rhywun. Felly, ond mae fe'n llyfr really, really dda. Um, dwi'n credu ti fod i darllen y penodau um, wythnos i wythnos, a mae wyth ohonyn nhw. Um, a mae yna um, um, ma meditation sy'n mynd gyda hynna hefyd. Um, mae fe'n ma fe llyfr dda. Ti'n trial meddwl am enw'r um, dynion o sgwennu fe, Mark Williams a Danny Penman, dwi'n dwi eitha siŵr, ond fe roddai link yn y sylwadau ar ôl hwn. Um, I fynd nôl at cyfryngau cymdeithasol, o ran tawelu meddwl ni, tacluso nhw. Os ti'n sylwi, pa, os ti'n neud scroll ar yr hen wep lyfr fel fi, dyma be dwi'n neud yn y nos ar ôl gorffen uh, gwaith. Dwi'n eistedd, mae dy fi rhyw step oherwydd dwi'n eitha, eitha byr um, ar gyfer y cegin, a dwi'n eistedd ar y step yna yn y gegin, a um, dwi'n dwi mynd ar scroll ar, ar Facebook am 5 munud. A dwi jyst yn cofio t- jyst cyn y dolig o'dd pawb jyst yn myn' off am Donald Trump a Brexit a o'dd jyst o'dd e'n ormod. Ma' 'na ti- cofiwch bo' chi mewn reoleth o dy wet liver o'r trydar. Ma' 'na button unfollow. Ma' croeso i chi jyst roi roi push ar y bwtwm hwnna ar pwy bynnag mae rhaid i ti, os mae rhywun yn rili really negyddol a mae hynny'n tynnu ti lawr ar wet liver, just gwasgwch yn follow. Um, Sdim rhaid i chi mynd rhy extreme a yn ffrend o'n nhw, ond mae ma na, ma na lle, mae hwnna'n gallu just tacluso lan pethau, pethau ti'n gweld pan ych chi ar um, wet liver, yr pethau negyddol yna. Hefyd, mae hwn yn gallu bod yn, yn mae gallu bod yn dda iawn, a mae fe'n ma fe gallu bod yn anodd yw cymerwch brech, brec o'r newyddion. Um, weithiau mae, mae jyst newyddion, mae fe fel onslaught neu barrage sy'n dod trwy ar ffôn fi. Um, heddiw mae fe wedi bod yn complete Meghan, Harry, Piers Morgan. Pam, dwi'n gwybod, dim diddordeb gyda fi. Um, ond cymerwch brec o'r, or pethau yna hefyd, does dim rhaid i ni Dwi'n gwybod bod 'na temptation yna pob tro mae rhyw update yn dod trwodd o ran Covid, ond mae, mae llawer o bobl, dwi wedi cael digon o gweld y rifau sy'n sy dod trwodd. Does dim rhaid i ni cael obsession dros y peth, um, yn enwedig os mae fe'n neud i, fi, neud i ni teimlo uh, bach yn pryderus neu, neu isel. Um, Y teimlad arall sy'n gallu digwydd ar hyn o bryd hefyd, jyst i fynd nôl at y pwysigrwydd uh, cysylltu gyda, gyda phobl, yw uh, teimlo'n unig. A hyd yn oed, dwi'n byw ar ymhen fy hun, felly dwi'n um, gyfarwydd â'r teimlad yma. Ond dwi actually wedi bod yn iawn, um, er bod hynny, dwi'n siŵr y swnio'n od, um, ond er fy mod i'n byw ar ymhen i hi, um, dwi wedi bod yn eithaf iawn, oherwydd mae, mae llawer o grwpiau gyda fi, dwi'n cysylltu gyda nhw pob dydd, um, a mae hynny wedi gwneud lot o wahaniaeth i fi. Mae rai pobl, hyd yn oed os rwy ti'n byw yn yr un tŷ a, a rhywun arall neu teulu, um, mae fe dal yn gallu, ti dal yn gallu teimlo'n unig, hyd yn oed os ti'n byw mewn tŷ a, a gyda rhywun arall a, neu gyda partner, um, mae ma hynny, mae rhaid i ni um, bod yn garedig bod hynny'n iawn hefyd. Um, mae fe'n iawn i deimlo hynna hefyd. Um, sorry, jyst i mynd nôl at cysylltiad yna. Arferion, routines. Dyma'r uh, ran nesaf sydd gyda fi. Nawr te, os mae babanod gyda ti, ti'n gwybod pa mor bwysig cadw'r babi mewn arfer neu mewn rŵtîn, pa mor bwysig ydy hynny. Eto, fel uh, bodau dynol, creatures of habit, dyna be maen nhw'n gweud, a mae fe'n bwysig i ni. Mae fe'n gallu, mae'r ma temptation yna hefyd um, ar hyn o bryd, os mae pobl ar furlough neu os dyn nhw methu gweithio oherwydd y pandemig yma, mae yna temptation yna i um, cysgu mewn yn y bore oherwydd does dim, mae'n teimladau o bod yn ddibwrpas. A, a mae sawl ffrind gyda fi sy'n teimlo hynna ar hyn o bryd. A mae fe'n ma upsetting, ti'n gwybod, bod yna bo na pobl yna. A wedyn mae yna pobl ar yr ochr arall lle mae pobl wedi cael ei bod yn furloughed yn y gwaith a mae, mae mwy o waith gyda nhw i wneud. Felly, dyn ni gyd yn teimlo hwn yn hollol wahanol pwy bynnag ydyn ni. Um, ond mae'r arferion yma sydd gyda ni, jyst o ddydd i ddydd, maen nhw'n bwysig a os wyt ti'n gallu um, adeiladu un newydd, mae hynny'n a, a rhywbeth iachus, mae hynny'n gallu bod o help enfawr. Um, dwi wedi newid arferion fi uh, dros uh, chwe mis diwetha. Um, dwi'n credu roddodd uh, rhan yn y sylwadau gynharach um, rhywbeth am SAD, Seasonal Affective uh, Disorder. weithiau yn ystod y, y misoedd hydref a, a geiaf. Mae, mae mwd fi'n mynd bach yn isel hefyd. Um, felly, nes i cymryd yr offensif, a pob, pob blwyddyn dwi'n trio rhywbeth newid, newydd uh, i, i geisio osgoi teimladau fel yna. A eleni, um, yr her oedd i godi am chwech o'r gloch y bore. Dwi ddim yn morning bird o unrhyw stretch, um, ond i godi am chwech y bore, hyd yn oed os oedd e'n uh, dywyll, a mynd allan i gerdded pob dydd. Dechreuais i gyda un milltir a Um, nawr, uh, dwi'n cerdded pum milltir pob bore. Os, wedys, os bys ti wedi dweud hwnna i fi blwyddyn yn ôl, bys i ddim wedi credu ti o gwbl. Ond mae fe wedi wneud cymaint o wahaniaeth i fi o ran fy lles a, a fel dwi'n teimlo. Felly mae hynny wedi dod yn arfer i fi i wneud hwnna, i godi, i mynd mas, a Be sy'n digwydd yn, yn ein meddyliau ni ac yn ein corff yw, esgusodwch fi, um, mae'r ma corff a'r meddwl yn dod yn arfer yr arferion yma, a maen nhw'n gwybod pryd i ddisgwyl pethau gwahanol, felly dwi'n siŵr dych chi gyd wedi clywed am y, y circadian rhythm. Um, Dwi, dwi'n dweud mewn pan dwi'n hyfforddi, dyn ni gyd yn walking bags of hormones. Mae'r hormonau sydd gyda ni, yn, maen nhw'n reoli popeth. O pryd dyn ni'n codi, pryd dyn ni'n teimlo'n uh, cysglyd, pryd dyn ni eisiau bwyd. Um, felly, os dyn ni'n gwneud pethau yr un amser uh, pob diwrnod, mae'r corff a'r meddwl, yn, dyn nhw ddim yn mynd i banics. Os dyn ni ddim yn bwyta am oriau, mae'r corff yn mynd i panics a mae fe'n... Mae, mae, mae, dyn ni'n gallu teimlo'n grac. Ti'n gwybod, mae pobl di sôn am bod yn hangry. Mae fe'n peth. Mae fe'n ma fe peth. Um, a'r un peth gyda teimlo, um, teimlo'n cysglyd hefyd. Um, os dyn ni ddim yn cadw um, arferion, mae fe'n gallu mae fe bron fel cael jet lag pob diwrnod os dyn ni ddim yn cael arfer cysg, cwsg yn, yn iawn. Um, a mae fe'n cymryd disgyblaeth i wneud, dwi'n deall hwnna, ond mae fe'n wneud cymaint o wahaniaeth i lles pobl, felly mae fe'n werth trio gwneud, hyd yn oed os, os 'dyn ni ddim yn teimlo fel wneud e, mae fe'n werth trio cadw at habits yna a'r arferion yna. Um, rhywbeth arall i sôn amdano fe yw dŵr a bwyd. Um, Dwi'n sôn lot am hunan gyfrifoldeb. Mae rhaid i ni gymryd cyfrifoldeb am ynglyn â'n iechyd ein hunain. A rhan o hwnna yw sicrhau bod ni'n yfed digon i i i'n cyrff a i'n medd- meddyliau ni gallu um, neud be dyn ni'n gofyn, o, gofyn ohonyn nhw trwy'r dydd am, am yr holl dydd. A'r un peth gyda bwyd. Os wyt ti'n feddwl be dyn ni'n neud gyda um, tabledi, os mae'r doctor yn rhoi tablets i ni, os dyn ni'n teimlo'n eistedd neu os dyn ni'n sal, ti'n bita nhw. Felly dyw e ddim yn stretch mawr i gallu credu bod y bwyd yn un bita, mae hwnnw hefyd yn mynd i cael effaith enfawr ar y, fel dyn ni'n teimlo, um, a'r pethau dyn ni'n meddwl ar um, ein lles just yn, yn gyffredinol. Nod arall ar, um, o ran disgyblaeth a, a bwyta a dŵr, um, yfed, cwrw, gin, vodka, dros y blwyddyn diwethaf, mae cymaint o um, cynnydd di bod o ran pobl yn defnyddio syl, sylweddau. A dwi ddim yma i, i beirniadu neb. Os mae yna pobl yn defnyddio, mae fe'n dealladwy eto. Os mae pobl yn defnyddio um, neu, neu'n or-defnyddio sylweddau, mae, mae fe'n gallu bod oherwydd bod nhw'n teimlo'n isel neu'n teimlo'n pryderus. Um, Peth bwysig i wneud yw i sicrhau bod pobl ddim yn teimlo fel eu bod nhw'n cael eu beirniadu am uh, defnyddio nhw. Ond mae yna cynnydd enfawr wedi bod, dwi'n dwi, dwi cofio yn ystod o lockdown cyntaf, beth ni ym mis Mawrth, pob dydd Gwener oedd, oedd botel o, o gin gyda fi. Dwi wedi dod allan o'r arfer hwnnw, arfer drwg oedd hwnnw, a um, ie, doedd e ddim yn, yn techneg um, ymdopi dda iawn neu'n iachus iawn i gael. Um, just bydd yn ymwybodol o'r um, bydd yn ymwybodol o'r meintiau ti'n ti yfed os, os yw hynny'n uh, dod yn broblem oherwydd mae yna temptation yna eto i just fel escapism yn dyw e, ond dyw e ddim yn, yn ffordd o ymdopi dda iawn. Um, bydd yn gynhyrchiol ac yn greadigol, dyma'r pwynt nesaf. Hyd yn oed, um, os, os wyt ti'n furloughed neu os mae gwaith yn dawel, um, Paid â meddwl bo eich bod chi'n ddi-pwrpas. Ma'... ti'n gallu neud unrhyw beth rwyt ti moyn a dwi'n dwi'n gwybod mae hwn yn swnio fel Thin Lizzy lyric ond um, rwyt ti'n gallu neud hwnna. Mae ma fe'n bwysig eich bod chi'n neud pethau fel bod chi'n teimlo fel ych chi'n bod yn, yn gynhyrchiol hefyd. Newch restrau o pethau hoffech chi wneud neu nodau sydd gyda ti. Ho, fel, fel fi, ti'n bod, hoffwn i i gerdded pob dydd, dechrau gyda, gyda milltir a, a mynd lan at 5 Mae mae nodau yna wedyn i chi anelu atyn nhw uh, i gyrraedd. Um, mae rai, ma cymaint o bobl wedi wneud fel DIY hefyd dros y lockdown, mae fe'n ma fe ffab. Dyna rhywbeth arall, mae wastad rhywbeth gallen ni fod yn gweithio ato fe, hyd yn oed os does dim uh, gwaith gyda ni, neu os dyn ni ddim yn cael, um, os, os dyn ni'n furlough, dyn ni dal yn gallu cael teimladau o bwrpas. Um, a byddwch yn greadigol hefyd. Os, os oes rhyw um, diddordeb gyda chi mewn rhywbeth, dechreuwch wneud e. Ti'n meddwl, mae, mae pobl yn yn neud um, knitting, mae pobl yn, yn chwarae cerddoriaeth, mae yna pobl sy'n dda iawn gyda, gyda chelf. Triwch pethau, triwch pethau newydd, uh, newydd. mae fe'n ma fe dda iawn i ni i gael hobïau da fel yna, lle mae yna outlet creadigol um, arno fe. Felly, cer amdani, um, rowch nod i chi ac anelwch am hwnna, um, ond byddwch yn realistig, fel bod chi ddim yn teimlo fel os dych chi ddim yn cyrraedd hynna, mae hynny'n gallu gwneud i chi teimlo bach yn, bach yn rubbish, felly newch yn siŵr um, eich bod chi'n anelu'n dda, ond, ond yn isel ac yn cynnyddu hwnnw. Um, nesa yw, uh, pwynt nesa yw distraction techniques. mae pobl yn gallu teimlo'n eog am wneud rhain, um, ond pethau dwi'n sôn am yw jyst pethau dyn ni'n neud ar gyfer yr escapism yna. Um, pethau dyn ni'n neud jyst i gwbl teimlo fel bod ni rhywle gwahanol. A bydd pawb gyda, gyda un um, unigol iddyn nhw bod nhw'n neud. Ar gyfer rhai bobl bydd e'n uh, video games. Paid teimlo'n euog. Os, os mae rhaid i chi cael yr escapism yna, os os rhaid i chi just stop o'r byd am eiliad, cer amdani. Um, gwyliwch y raglenau, newch binge watch ar Netflix, um, neu binge darllenwch, dyna, dyna beth dwi'n neud, dwi'n dwi ffeindio llyfr sydd wedi cael ei setio yn efrog newydd neu rhywle bell i ffwrdd, A oherwydd dwi ddim yn gall- d- t- neb yn gallu hedfan ar y funud neu mynd ar gwyliau. Um, a dwi'n mynd yna wrth ddarllen. A, um, a mae hynny'n iawn. Mae fe'n really nice, actually, i wneud hwnna. Mae fe'n hyfryd i cael y ffyrdd o escapism sydd, sydd gyda ni. Dyn ni'n gallu gwneud mor hawdd ar y funud. Netflix, mae hwnna'n ffab. Um, fel wedi sy'n gynharach, dyn ni'n lwcus mewn ffordd bod hwn wedi digwydd pan fod e. ti'n gallu, fel bydd y pandemig yma heb Netflix, byswn ni ddim wedi groesi'r peth, yn credu, heb Netflix a llyfrau Kindle. Felly, felly ie, yeah, mae fe'n ma fe gallu bod yn rhywbeth neis a fel wedi i, paid teimlo'n eog um, o ran wneud pethau fel na, pethau neis Um, rhywbeth arall um, sydd gyda fi yw i, i gofio pob diwrnod i ymarfer diolchgarwch, gratitude. Pob nos cyn i fi mynd i gysgu, dwi'n meddwl am tair peth dwi'n diolchgar bod gyda fi, bod, bod, bod nhw gyda fi, um, neu bod nhw wedi digwydd. Felly, os nath, yn bore yma, nath ffrind uh, FaceTime o fi pan, pan o'n i rili really angen siarad gyda rhywun, dwi'n rili really diolchgar am, am hynny. Um, dwi'n rili really ddiolchgar ar y funud bod y tywydd wedi bod mor braf a bod ni wedi bod mor lwcus i gael hwnnw. Pethe fel 'na. Rhywbeth arall dwi newydd ddechrau wneud, jyst i, i gael bach o obaith, um, ydy tri peth yr, yr un amser a hwnnw, dwi'n edrych ymlaen at nhw. Felly, um, mynd i gig, dwi'n methu aros mynd i gig, dwi'n methu aros mynd ar fy ngwyliau. A mae meddwl am peth, pethau fel yna, hyd yn oed Eistedd lawr a cynllunio pethau 'na. Gwna fe. Os mae hynny'n neud i chi teimlo'n dda, weithiau mae fe'n neud i fi teimlo'n brili, jyst edrych ar flights bob man a trio meddwl lle dwi'n gallu mynd nesa. Weithiau mae hynny, dyna'r peth ola dwi eisiau neud oherwydd mae fe'n neud i fi deimlo fel dwi'n colli mas ar rhywbeth ar y funud. Mae rhaid iddo chi fod yn, yn hyblyg gyda hwn, mae rhaid i hwn fod yn cynllun adaptable. Mae yna loads o syniadau yna, uh, dwi wedi sôn amdanyn nhw dros y hanner awr diwetha, ond bydd rhaid i chi fod yn hyblyg a, a bydd yn garedig uh, gyda chi'n gyda chi hefyd. Um, 'dyn ni gyd 'di mynd trwy trawma enfawr dros y blwyddyn dwetha, beth bynnag 'dyn ni'n gallu neud sy'n iachus i edrych ar ôl ein hunen ar y funud, cer amdani heb deimlo'n euog. Y pwynt olaf sy gyda fi, dwi'n gwybod nes i sôn ar y dechre oherwydd, um, just oherwydd dyn ni'n cael dyddiau neu wythnosau lle dyn ni'n teimlo'n eisiau, neu uh, dyddiau neu wythnosau ble dyn ni'n teimlo'n pryderus, dyw hynny ddim yn meddwl ein bod ni'n dioddef o salwch iechyd, ond falle bo ni. Os mae fe'n mynd yn ormod a dych chi ddim yn teimlo'n dda, neu um, os mae fe wedi mynd ymlaen am gwed mis, neu cwpl o wythnosau a os mae'r ma pŵl isel yna gyda chi dros cwpl o wythnosau plîs cer i'r doctor er mwyn cael um, cymorth yna sydd angen arnoch chi. Cofiwch hefyd bod yna loads o um, adnoddau ar y we sy'n dda iawn hefyd. Mae gwefan Meddwl, Mind uh, Cymru, mae yna loads o P, uh, PDFs yna, a dwi'n gwybod bod grŵp meddwl hefyd uh, gyda loads o stwff iaith Gymraeg sy'n rili, really, rili really dda. Um, ond paid a teimlo fel eich bod chi'n methu. Mae'n rili, really, rili really bwysig i gysylltu â phobl neu ar uh, pobl proffesiynol. Felly, dwi jyst yn mynd i uh, gael look ar y sylwadau. Croeso i chi hefyd uh, i roi unrhyw gwestiynau mewn fyna hefyd. Um, be sy'n mynd mlaen yma? Wedi wneud hwn ar Facebook wythnos yma yn tro cyntaf, um, wedi rhoi stop ar gwylio'r newyddion cyn gwely. Mae hwnna'n syniad gwych. Maen nhw'n gweud hefyd, diolch i chi Heilwen, maen nhw'n gweud um, Paid mynd ar dy ffôn, mae fe'n rili really hanodd, dwi'n gweld hi'n rili really hanodd. Paid mynd ar dy ffôn cyn mynd i'r gwely hefyd, a'n enwedig os mae'n newyddion arno fe, hefyd mae fe'n gallu bod fel information overload, a just cyn cysgu, dwi ddim yn syniad da o gwbl. Hawel, dwi wedi bod yn ffeindio fe'n anodd iawn yn ddiweddar i fynd allan i gerdded, ond pryd dwi yn mynd, dwi cael budd ohoni. Absolutely. Um, dyn ni ddim yn gallu neud y pethau yma pob diwrnod. Weithiau mae gyda fi fel drill sergeant yn fy mhen yn dweud, just na fe, na'r flipping thing na ti ddim moyn neud. Weithiau mae hynny'n wicked, dwi, dwi angen drill sergeant, ond mae fe'n gallu bod yn anodd. Um, mae yna Weithiau mae fe'n teimlo fel bod um, wal gwydr yna, a dyn ni methu mynd trwy, trwodd, beth bynnag dyn ni'n neud. Brwsio danydd? Na, nid heddiw. Mynd allan am, a mynd am dro? Na, ddim yn mynd i digwydd heddiw. Ond mae'n y dyddiau lle mae'r ma wal yna, dyw e ddim na, a dyn ni'n gallu neud be dyn ni'n gallu, pryd dyn ni'n gallu neud e, heb roi gormod o bwysau ar ein hunain. Iawn te, os na rhywbeth arall, Os ddim, um, na i adael hwn nawr. Mae'n ddrwg iawn gyda fi, gyda ni'r uh, technical hiccup yna. Mae'n ma drist iawn bod hynny wedi digwydd, ond uh, dyn ni na, gyda ni na yn, yn y diwedd. Fe roddai enw'r llyfr yna hefyd yn y salwadau, ond diolch iawn i chi gyd am, am wylio a edrychwch ar ôl eich hunain. Diolch bawb.